Kawa tuatahi ki te kawa tua ngahuru ma rua. Ko te pu, ko te more, ko te weu, ko te aka, ko te rea, ko te wa nui, ko te kune, ko te fei. Ko te kore kore i takea mai ki te po, ki te whai ao, ki te ao marama. Tuturo whiti whakamaua kia tina, tina, hui e i, tae ki e. Tēnei ka whakahoe ko te pou tuarongo ki tō tātou nei kaihanga. Ko ia hoki te kaitohu o te mate te ora, te tīmatanga me te hakamutunga, kei te Atua tēnā koe. Tangihia rā ngā mate o te wā.

Ko Waringia te nīkau, te pīngao hei tohu o te mate. Pōhutu kaua whiti mai rā i te kāhui i ō Matariki e moe i te hunga mate. Ko ngā whetū o te pō ki a koutou, moe mai rā. Ngā rārangi kōrero, ngā pari kārangaranga, hokihoki tonu mai ki a tātou te hunga ora. Tātou ngā kaiwhakakitenga o rātou Māti hei wā māuri ora. Ka mimiti te puna i tōu mārere, ka totō i Hokianga. Ka mimiti i te puna i Hokianga ko Totō i tau mārere. Tēnei ka whakamānau ake i te hononga ki waenganui i a tātau Ngāuri Mahā, ora a Hiri, tēnā tātau katoa. Kei ngā marama rā o ka haroumanawa kōtiti ki te taitama tāne, tēnā koutou. Ā, e mihi ana ki aku huanga ngā iwi tāngata whenua o te kaikohekohe, te pū o te wheke, kei te kāreti o Te Tai Tokerau, nā koutou te karanga kia whakatūria i tēnei kaupapa i te rangi nei, nō reira tēnā koutou, nō koutou te karanga, nō mātou ngā uri whakatipu, o te Ngāpuhi nui tonu te whiwhinga nui, engari ko te reo Māori kei runga, kei runga, kei runga noa atu. E i ka nukunuku, ka nekeneke, titiro ki ngā tai o Tokerau, e hora nei ki tua me he pipi wharauroa, tagato te pai, tagato te pai. Kia puta ko kounga o Pitamata me titiro mā hoe atu ki te ongiongi o whakaaro kia tauti mai rā ko ngā pūtaketanga nui o tēnei kaupapa kōrero. Hoki tonu ki te pōkāpū o tōku kaupapa kōrero, nōku tōku reo, nōu tāu. Kia mōhio mai koutou nō hea tēnei reo, kei Hakamārama ahau nō hea ahau. Ki te taho tōku matua, nō Pipiwai, nō Te Waiariki ki Ngāti Wai, nō Ngāti Te Rangatikōpa ki Ngāti Hinetūohu nei. Ki te taha o tōku māmā, nō Muriwai-Manutuke, Ngāi Tā, Manuhiri Rongomaiwahine, Te Māhia mai Tawhiti kei Te Tuohu. He kākano ahau i Ruiamai i Rangiātea e kore ahau e ngaro. Tihei te mauri mate, tihei te mauri ora. Ai he kākano tēnei i ruia mai i Rangiātea e kore rawa ahau e ngaro. I te hononga tuatahi o te ira tāne o tōku matua ki te whare tangata o tōku whāia, i timata ahau te tupu ki roto i te kōpu o tōku whāia. E kī ake nei ko te ahuru mōwai tēnei e whakatō ai i te kākano o te ira tangata. Hei tēnei wā hoki ka riro ki ahau ko tōku mauri, ko tōku mana, ko tōku auahatanga me tōku tino rangatiratanga. Hei tēnei wā hoki ka toko ko te hononga kaha kia i hoa, ka whakatō ai ko te mauri, ko te mana, kia pakari te whakapono o te karakia, kia kōtahi ki ōku matua tupuna me te kaihanga o runga rawa i te tuatahi. Nā te aha ahau e kōrero pēnei nā? Ko tōku, ko te ahuru mōwai o te ira tangata i a ia i te kōpu o tōna whāia, ko te kāenga tuatahi e rongo o te ira tangata i te wairua Māori. A tae te wā ka puta tonu mai te pēpi ki te whai ao ki te ao mārama, koia nei te pūtaketanga nui o te whānau, te hapori me te iwi kia kōrero i te mita o te reo o te kāenga. Kia mōhio marika ki te tamaiti i tōna ake reo, kia kore ia e rangirua ki tā reo kē atu ki tā reo mita mai. Engari kia tūpono ki tōna reo ake. E kī ana ngā kōrero, tamaiti ako ana i te kāinga te tūranga ki te marae i a tau ana. Nōku tōku reo, nōu tōu. Kia pai ai te tupu o tēnei rākau hakaaro, tēnei rākau kōrero. Ka huri ahau ki te kākano i whakataukitia rā a Tā Himi Hēnare, ko te reo te mauri o te mana Māori. Nā runga i tōna mārama me tōna pūrangiaho, ko te reo te mauri o te mana Māori, ko te kupu te mauri o te reo Māori. E rua ēnei wehenga kōrero e hāngai ana ki runga i te reo Māori. Ko tō tātou reo noa tua mai. Nā kona pea ahau ka timata te whakaaro, ki te mōrearea tōku reo kua mōrearea hoki ko te iwi Māori. Tēnā pea hakanunumi atu pērā ki te ngarohanga o Moa, o Huia kei manawa, o Hōkioi kua ngaro atu rā. A kāti, kua whānui te whakaaro ki te kore he reo kua kore tātou. Ki te kore ko tātou kua ngaro te iwi Māori. Nō reira, ki te pātai ahau ki a koutou katoa, he aha ta koutou? Nā te aha i ora i te reo Māori i te wā i patua kino nei o tātou tikanga me tō tātou reo i ngā rau tau i muri a te poko kōhua ka kī whero Pākehā mā? He aha rā ngā whakakitenga o tātou matua tupuna kia pēnei te rangatira o te reo Māori e whakataetaetia nei tātou i ēnei rangi tata nei? Ko tōku he whakapono marika ki ngā mātanga reo Māori o taua wā, pērā ki a Kāterina Te Hei Kokomataera me te Kōmiti Haka Haere i ngā Kura Kaupapa Māori. Pērā anō ki a Pōtatau Te Wherowhero a Pai Mārire ki te Kīngitanga. Pērā anō ki a Tā Himi Hēnare, ki a Tā Apirana Ngata. Rātou katoa te hunga i hakamomori kia pēnei te kounga, kia pēnei te rangatira o te reo Māori i ēnei rangi. Kia kore e moumou ēnei āhuatanga katoa o tātou tupuna. Kaua e tukuna ma te rorohiko, te pukapuka, me te ao hangarau anake a tātou uri whakatupu e ako i te reo Māori. Ko tāku ki te pēnei tonu, tērā pea kua mōhio kore te tamaiti me pēhea te manaaki manuhiri. Kua kore ia e mōhio me pēhea te whakarite i te marae ki tā te kaupapa e ahu mai nei. Aini pea kua hapa te rere o te reo Māori. Kei puta ko ngā rārangi kōrero pēnei. He aha tēnei mō? Ei? Koe, haere koe ki hea? Koe? Nō e marama, kia tika te rere o te reo, tēnā, whakatikahia i te wā ka rongo koe i te hapa. E marama! Mō te aha tēnei? E hika mā e haere ana koe ki hea? Kei te hunga mōhio i te reo Māori, whakamahia tika i te reo Māori. Ki te mōhio koe tēnā tākoha ake i ō tini mātauranga ki te hunga rawakore, kia tipu te reo Māori me tōna mana motuhake. Nōku tōku reo, nōu tōu. Kore ēnei haka pai nōku e kōrero ana ko te mahinga nui o te hunga o tōku reanga he whakaora anō i te reo Māori e hē rawa atu. Ko tāku ko te mahinga nui o te hunga o tōku reanga he pupuri kia mau, kia ita, kia maimoatia i te reo Māori. Hei tōna wā ka tākoha ake ki ngā mātātahi ka whai tonu mai i muri i a mātou. kia rongo ia i te mita, kia rongo ia i te reo me te kounga o te reo o te kāinga, o te whare tapu o Ngāpuhi. Nō reira e aku whāinga, hei āpititanga ki tēnei kaupapa kōrero, ka takahuri ahau ki te kākano i whakataukitia rā a Kāterina Te Heikoko Mataira. Ki te kore te tamaiti e rongo i te reo Māori i te kāinga, Ki te kore hoki te tamaiti e kōrero i te reo Māori i te kāinga, tēnā poroporoakitia to tātou reo. Ehara i te mea nāu anake te reo Māori, ehara i te mea nōku anake te reo Māori, engari ko te reo Māori nō te hunga Māori ano. Nō reira, tēnei hakatupuranga o ngā mātotorutanga o te ao Māori e tautoko marika ana i ēnei kōrero, Nōku tōku reo, nāu tāu, me tōku nanakia kia tāpiri. Nōku tōku mita, nāu tāu mita, engari te reo Māori nō tātou katoa. Ko ahau, Ki raro, whakaiti, kei runga, he aroha aui ia, ha ha! Tukuna, kia wātea, āe, kua wātea a mauri ora!